Heblaw cerdd, be oedd eich hoff bwnc yn yr ysgol?
Cwestiwn anodd. Uh, Dwi'n meddwl drama. Nes i fwynhau drama achos maen ma nhw'n cyd-fynd yn dda, ond Cymraeg hefyd. O'n i'n hoffi Cymraeg, o'n i'n licio'r cerddi, um, o'n i'n licio bach o sgwennu creadigol, felly dwi'n meddwl Cymraeg sy'n i'n dweud. Sut ydych chi'n edrych ar ôl lleisiau chi? Dwi'n meddwl number one tip ydy just yfed loads o ddŵr, cadw'n hydrated a neud yn siŵr bod fi'n cnesu fyny'n dibynnu ar beth dwi'n ganu hefyd. Ie, yeah, dyna dwi'n meddwl sy'n neud. A cysgu. Just, ie, yeah, destio'r llais hefyd. Gennych arwr, arwr neu arwres a rwy'n fesel o a phan?
Ooh, god, ych chi i dewis cwestiynau da heddiw. Yeah. Dwi'n meddwl i fi, yn amlwg mae bobl enwog a cantorion, dyn ni bob amser yn edrych fyny iddyn nhw, ond dwi'n meddwl athrawon canu. Yeah. Ond nhw'n chwarae rhan bwysig yn dydyn yn lle dyn ni'n mynd, a mae, mae rhywun fath o Lea Owen yn enghraifft mm. wedi chwarae rhan yn, yn bywyd ar tri ohono ni, felly Alla fes fi'n dewis rhywun fel, fel Leia Owen, dwi'n meddwl. Ie, yeah. yeah. Pwy sydd wedi eich ysbrydoli i ganu ac actio? Wel,
diolch yn unrhyw berson, oedd o'n um, Disney, actually, na cychwyn, like, dyna be na wneud i fi eisiau bod mewn sioe gerdd a pethau fel yna, dwi'n meddwl, nes i cychwyn yn rili ifanc yn

Mae hwn yn mynd i swnio'n cheesy iawn, ond y ddwy yma! Achos dwi'n meddwl bod nhw'n canu'n anhygoel, maen nhw'n wneud mor wych yn eu gyrfaoedd nhw, felly mae jyst cael bod yn fan hyn heddiw a cael canu efo hein yn, yn ddigon i fi.
Wel, obviously ti! Wel, ie, mae jyst yn neis cael perfformio hefo chi am y tro cyntaf ers blwyddyn, so definitely mae jyst yn neis clywed lleisiau chi'n byw a yeah, cael yr adrenalin yn ôl. So, yeah. Ond pwy arall mae ma na rhywun? Pwy di'r... Um, gosh, dwi'n gwybod, achos os dwi'n meddwl am sioe ger, mae yna gymaint o pobl. Yeah. Ond pan dwi'n meddwl am, fatha, os dwi'n ni'n licio performio fo rhywun, rhywun, sy'n fi'n lyfio, mae'n artist yr enw um, Lian Lahava.

Pa gyngor sych chi'n rhoi i rywun sy eisiau bod yn ganwr neu chantores?
Y cyngor swn i'n rhoi dwi'n meddwl ydi jyst cymryd bob cyfle, yym peidio jyst meddwl ocê ma' 'na un llwybr achos dwi'n meddwl 'da chi byth yn gwybod be sy'n mynd i ddigwydd os 'da chi'n cymryd un cyfle, ella wnewch chi gyfarfod rywun sydd efo cyfle arall arall arall i chi a rhyngweithio fela ond dwi'n meddwl hefyd jyst canu be 'da chi'n mwynhau a yym Peidiwch â fel gor-gymharu eich hun i pobl eraill, mae pawb yn tyfu ar adegau gwahanol, so ie, a jyst yym trust yn eich hun hefyd. A dwi'n meddwl hefyd, yym meddwl am beth sy'n neu' chi'n unigryw, fel fel canwr neu cantores, yym fel oedd Maren yn deud, peidio poeni'n ormodol am be' ma' pawb arall yn neud, be' ydi'ch unique selling point chi a be' sy'n gneud chi'n unigryw, dwi'n meddwl ma' hynny'n bwysig. Definitely.